Hemi room hi zan khatah cheng zang a awm awi bal. Unau pawi te hi ai tlawm deuh awm em? Nia cheng za thum man vel. Awm e, bathroom pawh a chhawp nghal vek alawm. Aw chu, ngei chu kan duh e. Kha pawisa pawh kan pe nghal ang che. Kan room chu a tawk teu teu hle mai a. Mobile hi lam rawn hawi suh ka ek hi. U Naupawi te, eng nge mobile? Samosa sawmilo pek sak. Awle. U Naupawite, sawtah kal lawk ka ngai a, tikhan lo pek lah ka rawn lam phei leh meng aw, ka rei lo ang, tha lawm. Mawibal a ngei duh. Vela, phone tha ve tho si, man tlawm bawk si ang kha milo hmu teh. Awle ka lo la nge. Sing kha sang a. Sing hnih. Hei hi cheng sing thum man i duh zawng teuh em. Ko jara, sabar karo. Hei hi tha ka tia cheng sing hnih man maw. Aw, sing hnih, sing hnih. Aw, hei ka la nge, milo pek sak la. Vela hei cheng sanga hi ka pe phawt cheng a. Ka thianpa tah sawn ka dil phei leh dawn a, thiangte sawn min rawn zui se ka lo pe nghal mai dawn lawm.

I peih fel tawh em. Peih fel tawh e, lo la rawh. U Naupakh Thiang te, han la rawh. Kha le. U Naupawi te, eng nge samosa min pek ngawt a. Khawi cheng sin kha sanga lo la rawh. Hei, an ban i maw min ti mi? Mawi bala khan samosa order a. Chu chu a rawn lak tir che ni lawm ni? Khawi samosa man chu rawn la vat ta che. In inring em kan sur tan dawn nia. Aww ring ring ring. Awi te a in ring em? Ring e. A tha e. Chang tan ang aw. Vung i. Vela hma khan thing thi rawh. Khianga i chem khan sah tum ang deuhin awm rawh. Aw, kan sut zo e. Nga han chang thiam tak em. Tha lutuk, tha lutuk.

Unau pawi te rawn chho rawh. Hei awite min rawn zui tum ve reng reng suh gas a lo va veng rawh apa rawn haw chuan min rawn hrilh nghal ang. Chuan haw hunah chhingi kha ka rinpui leng che. Awle mawi bal.

Vungi, i ngaihtuah thiam lo zawk ang ka ngaih theih zia che hi maw? Ni nga lai keh tawh lo sin. Ui, u Mawibala chu ti zahthlak thei e. Zak duh mah ta che, hman zanah pawh maw mumanga ka hmu che ka mumang hauh lo sin tun lai chu. Hrethiam tiraw, Vung bawihte? Hrethiam e Mawibal bawihte.

Ni dawn tak e, unau pawi te kha man tak e, engtin nge maw tiang le, a vung ve nasa dawn ni. En thla chin ang. Vungipa hian min rawn hmu ve mai ngah. Awite, vung hi in rawn rim duh nih pawn ka hriatpui ngei in rawn rim tawh ro u aw. A ruka rawn rim vel kha a ngai lo, engtin mah ka ti tawh dawn lo cheu. Ka piang thar tawh hmanh nia camping ah ka lut alawm. Vungi pawh pasal nei ru alo ni ve ta, i in ngaih dun hmel bawk a tikhan in nei nghal law law ro u aw. Awi te vung i kha duat rawh aw. Pu Madian hmeichhe man cheng zali sawmhnih man ni thin ka, cheng sang khat in a a in ti nih hi. Teh hrep chuan a nupui neih ka tum hnai sin mawle. A tha daih zawk alawm, ka lang u vung i. Mawi bal u naupa, hei pawisa ka chhar. A lem ani lo maw, han en chiang teh. Oh my God! Wow! A lem nge tak awite, tak anih hi mawi bal. Awle baba! U naupa awite fifty fifty in insem ang. Tha lawm khawnge kan tih nawi ang aw. E, u naupa Khiangtia'n lo kal lawm, a nawi nei hrim hrim ang. U naupa Khiangtia'n kan pawisa hi insem a ngai a, fifty fifty in min lo tih nawi teh. Pawisa kha fifty fifty in maw insem dawn a? Yes yes yes, thik e, thik e. Zanga kha fifty fifty in maw? Aw, u naupa Khiangte, fifty fifty chuan inchiang a maw? Khawi nih chuan lo la rawh. Kha le u naupa Khiangte. Fifty fifty in induh a. Ruko jara, sabar karo. Kha mawi bala fifty, chuan u nau pawitia fifty, thaim. Aww. Hey! Enge fifty hi chiu min pek a? Aww nangmahnin fifty fifty in duh nih kha ka zawh zing em chau kha. Rawn sawi sel tawh reng reng chu fifty fifty chu ka pe tawh chau. Hei mawi bal timi a suh. I thian te min ngei tuah velo mi kha tiang thil te lo ti tum tak mai. Chu lo a hrem huna ka la dum i mawk mawk. Pot ta cheu. Hello. Aw Saroy te. Mawi bal, kha pa kha i hmu em? Kha pa kha a, mi pathum an nih saw.

Sir, ka zo tawh. Khawng e! A tu chu maw? Aw, i follow pâk a. I sawi ang ngei khan ka va follow lawm. Chuan engtin nge tih tâk zel? Hei an la. Instagram-ah va follow rawh ka ti hlein em? I sawi chiang lo lutuk a, i tla hrum tawkin ka dil asin mawle. Ka pa, nupui neih chu phal hram mai rawh, ka lung a leng thei lutuk. Nupui neih a mawi bal. Hna pawile neih loh hi zak lo mi? A hrim hrimin tunge nei tum chu? Aaa ka pa i i nupui hlui kha. Are papa are papa kaha bhag rahe papa mera shadi Mawi bal u naupa mawi bal u naupa.

Maw i balu naupa, i motor chu khawi lai nge chhia. Chhe lo e, kan enkual vel mai mai. Tui hi tlem kan lo i ni phal e. In ro, in ro. Ehe, khianga tui kan insak tawp a, lawm thu pawh kan hrilh lo. Mawi balu naupa khiang te police in an man nia. Motor rawn la chhuak ru le. Naute u, enge ka tih theih kan hmuh tir ang chau. Kan boss mawi bala nge nge. Sir, khawngaih takin thiangte ka chhuah ro, in chhiah hluah pawh ka ṭang zawk mai a, khawngaih takin sir. Police te hian min hlau ka tih kha. Mawi bal u naupa chu ka van khawngaih tak e aw, hmain tiang sawn i ngai lo sin. Eng pawh nise kal phat ang awite, ai ka duh lo, he in tur leh ei tur tal hi chu ka pe ve dawn. Engtin nge i hriat reng reng a Awite? Ka zui in tur hi min laksak thin a, juice hrisel tak min pe thin asin. He ka juice hi a in lai ngei hmuh ka duh tih dan ka hria.